Хәерле көннәр, исәннәрме сез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар. Мин Ильшат Исаков, димәк, безнең сезнең каршыгызда экраннарда Мин юморист 3 сезон тапшыруы. Безнең проектка яшь юмористлар килеп үзләрен сыныйлар һәм жюри әгъзалары иң кечесен сайлый. Җиңүчегә 30 мең сум акча! Инде беренче турда күп кенә яхшы уенчылар чыкты. Инде алдагы этапка ни булыр алар белән без тиздән күрербез. Иң беренче иттереп без үзебезнең рәхмәтләребезне әйтәсебез килә безнең спонсорларга. Татнефть хәйрия фондына. Мунча ташы татар эстрада театрына. Флинт продакшн компаниясенә һәм безнең сәхнәгә ул да булса театрны Булаке театрына. Һәм безнең җүри әгъзалары егетләрне кызларны импровизация аша сыныйлар. Инде, әлбәттә, бу этапта һәрбер кеше чыгып, ниндидер текст сөйләргә тиеш була. Текст вакытында аларга сүзләр күрсәтәчәкмен. Шушы сүзләр белән алар үзләренең текстын бәйләп, үзләренең тарихларын дәвам итергә тиеш булалар. Кемнең тарихы кызыграк килеп чыга, димәк, шул молодец һәм шул җиңүче. Ә инде без жюри әгъзалары белән якынрак танышыйк. Бездә бүген кунакта Татнефть КВН лигасы вәкиле Айдар Шарифуллин. Шулай ук Татнефть хәйрия фондының тазалык тапшыруының редакторы. Безнең дустыбыз, инде безнең э, программа, безнең проект аңа шулкадәр ошады, ул хәтта китми. Ни өчен дигәндә, һәрвакыт монда, радиодан соң гел килеп җитә, танылган шоумен,

Алдан кисәтеп куям, мин урыс малае буларак, кайбер сүзләрне татарча телендә аңламаска мөмкин. Киттек. Бер җәйне чакырды мине иптәшем Рафаэль исемле балыкка. Без аның белән балыкка киттек, Кама буена, анда инде палаткалар белән ашау пешереп, балык тотып, төнне уздырырга. Һәм инде балык утырабыз, тотып утырабыз балык. Мин әйтәм, Бәтәч, э, без бит э, ит алмадык, пловны нәрсә белән пешерәбез? Чөнки ашыйсы килә, э, төн җитә, балык ләкмәсә, нәрсә ашыйбыз микән? Шуның өчен ул әйтә, э, Владислав, ди, кайгырма, мин үзем белән алдым ботак, э, бу ботак белән хәзер берәр хайванны э, суябыз, ди. Тотабыз да, бәреп э, үтерәбез, ди, шуны пловка салып атачакбыз. Мин алай гел итәм, ди, э, ну, ул малай э, Ярата инде шулай ботак белән йөрергә. Клубларда да шул ботак белән йөри ул име. Ул балыкка да шул ботак белән йөри ул. Аның кызы шул ук ботаклардан. Ботакларга каршы башак белән йөргән иде ул. Ул бит инде тоже теге авыл малае, үгезгә бервакытны башак әзерли, саламын нитә, Аннары э, фуражны нитә, э, болгата, башак килеп чыга, бер башагын ала, о, миңа бу башак ошый. Шуның өчен э, менә бит үгез, э, үгез үгезгә алып килде шул башакны. Э, башта э, Чөнки ул үгезнең җоны бар иде. Җоны. Аның җонын алыр өчен бер тишеккә кереп китте Рафаэль. Бер тишеккә кереп китте. Шул тишектән күп нәрсә чыгарды инде. Шунда ул ботагын да саклый, башагын да саклый, шул җонын да алып үгезнең Шунда ул килеп бирә.
Владислав Шумский! Русский не сдаются. Владислав, шулай бит инде. Менә Владислав бит нәрсә белә. Э, урыс булса да, э, җынның нәрсә икәнен дә белә, э, ботакның да, башакның да. Менә жюри әгъзалары, сезнең фикерләрегезне ишетәсе килә. Ничегрәк сезгә беренче чыгу һәм дә туры килдеме? нәрсәсен үзгәртергә кирәк? Менә башлыйк әле специалистлардан Әбри Хабриев. Ну, беренчедән татар телендә жон дигән сүз юк, йон дигән сүз бар. Язылышында да кыска и, ы һәм н хәрефләре белән языла. Менә син истә калды. Бу инде сез татар белгече буларак, шулай бит? Татар теле белгече түгел, мин татар телен яхшы укыдым. Әлбәттә, инде менә һәрбер импровизациядә, бигрәк тә татар телендә булган импровизациядә сүз байлыгы кирәк, шулай бит? Сүз байлыгы булыр өчен инде син чын татар кешесе булырга тиеш. Ә Владислав рус егете була торып, шушы безнең өчен туган тел булган, ә аның өчен икенче дәүләт тел булган татар телен өйрәнгәнлектән, ә бәлкем аның сүз запасы да җитмәгәндер, кайбер урта тирәсендә бераз гына тотлыгып-тотлыгып алды, тик югалып калмыйча, тиешле урында әлеге син күрсәткән сүзләргә вариацияләрен уйлап табып, импровизацион рәвештә әлеге сүз белән үзенең монологын Сөйләвен дәвам итте, анысы өчен аңа бар тик бишле генә куясы килә. Молодец, афәрин, булдырды. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сезне тыңлагач, прям радиолар тыңлаган кебек колакларга рәхәт булып китте, Әбри әфәнде. Әйе, э, сүзне тапшырасыбыз килә инде Татнефть хәйрия фондының тазалык тапшыруының редакторы Айдар Шерифуллин бездә. Ул инде КВН әгъзасы э, шулай бит инде. Шуңа күрә ничегрәк сезгә, Айдар? Э, рәхмәт, мин дә шулай дип уйлыйм. Мин Владиславның Дусты белән ничек алар ботак белән балыкка барган рәхәтләнеп карар идем, конечно, мин. Афәрин, молодец. Ботак Бишле күз. Э, бик зур рәхмәт. Гамилә апа, ничек сезгә бу э, тарих э, килеп чыктымы бу тарих? Яисә тагын Менә Әбринең сүзен куатлап әйтәсем килә. Чынлап та кайбер татар баласыннан да яхшы белә татар телен нимә. Башакның нәрсә икәнен аңлагач, аңа чүт кенә әзрәк кенә теге фортила дип әйтимме башта башак чыкты аннан үгез чыкты башта үзе әйтте үгез сүзен теге алдан алдан алдан күреп алып бар күрәзәче булып күрә э, не молодец владислав менә э, соңыннан сорыйм әле ничегрәк син менә шулай татарча өйрәндең дип обязательно чыккач

Булат Маркс каршы алабыз.
Сәмис, сәмис, сәмис, сәмис, сәмис. Ә, әйдә, әйтеп китәбез. Соңгы вакытта кемдер берәр кем Тамбов шәһәренә барганы бармы? Ә минем барган бар, чөнки миннән сорамадылар. Ә, мине начальник э, командировкага җибәрде. Һәм менә мин компьютерны ачтым да билетлар эзли башладым. Э, эзли башлаганда мин э, Мурат Насыйровның җырын кабыздым, теге мальчик хочет тамбов дигәнне. Һәм шул э, билетны эзләгән вакытта шул җырның мәгънәсен аңладым. Беләсезме нинди мәгънәсе? Не летят туда самолеты, не едут поезда. Һәм Мин маймыл сыман шуны э, компьютерда эзлим, эзлим, эзлим, э, бер нәрсә дә аңламыйм, э, бер нәрсә дә аңламыйм һәм билетның бәясе 30 мең. 30 мең бәясе Тамбовка кадәр һәм анда туры юл юк. Мин моңаеп инде карап утырам да шул компьютерның экранына һәм шул вакытта реклама чыкты. Мин карыйм, Тамбовка 30 мең яки Миланга кадәр токмач кына тапарга кирәк ди. Һәм мин шул директорга киләм дә, карагыз, менә менә Тамбовка 30 мең, Миланга кадәр токмач кына кирәк ди. Директор буйдак ди. Мин, мин аңламадым, он говорит, мин дә аңламадым ди. Э, Пыяла. Э, ярар, рәхмәт. Э, так, кушабыгыз әле мин зерәк. Дулкынланам. Э, Карагыз, минем, э, мин тиге утырам, утырам да һәм Э, мин теге принц кебек утырам белмим ничек э, каян э, нәрсә табырга һәм 12 сәгать барды ә мин кабакка әйләндем һәм атаказ кебек атаказ кебек фатирымда йөрим хатын чыкты мин анарга дим Рәхмәт.
Изү рәхмәт, Булат Маркс! Кеше алкышларыгыз. Инде Булат безнен, э, мин Америкада тордым дип сөйләде үзен, э, Әлмәт егете булса да. Бул- Булатка ничектер э, авырак булды кебегрәк, минемчә. Сезнең фикерләрегез ничегрәк, Айдар әфәнде, менә КВМ белгесе, белгече, Әлбәттә. белгече буларак? Э, Сүзләре, сүзләрен турында күп-күп

Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт.
Булдырды, булдырды. Э, Әбри әфәнде. Э,
татар егетеме ул? Ну, э, кому... мин күбрәк теге татар дип әйтергә инде. Булат Маркс. Булат Маркс. Ни коммунист түгел, ни...
Бәлкем Маркс Энгельс э, идеологиясе белән үскәнгә күрә буйдак сүзенең мәгънәсен бәлки бик үлеп тә бетермидер. Э, Дөрестән дә тупикка килеп терәлде билгеле бер урында һәм э, бәлки каушаудыр бәлки чын мәгънәсендә сүзләрнең мәгънәсен белеп бетермәүдер кызганычка каршы бераз гына сүлпәнрәк чыгыш булды ничектер әйтегез алкышлап алыгыз әле мені деп залны кыздырып алырга тырышты ә бит үзенең мөнәсәбәтен каушавын басып җибәрер өчен кылынган гамәлдер дип уйлыйм тырышасы эшлисе эшләр әле бу егеттә күп

куелган задача дип әйтим инде максаты куелган максаты ул менә саф татар юморы тусын өчен киләчәге булсын өчен уйналган әйбер ләкин менә мин менә бу җегетнең батырлыгына кая торса да ни торса да теләге булып килеп менә нәрсәдер әйтергә тырышуы бу инде алга барыш һәм менә безнең татарның грамматикасы дип әйтим инде менә Шул хәтле бай, аның менә бер сүз, бер үк сүзне аңлатырга да мөмкин, икенче сүзне дә аңлатырга мөмкин. Менә ул шуларда буталып калды. Э, аңламаганга шулай килеп чыкты. Болай талантлы җегеткә шулай. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт инде безнең жюри әгъзаларына һәм дә без сәхнәгә Чакырасы килә, кабат киләсе конкурсатыбызны әйткәнебезчә инде юмористлар арасында егетләр күбрәк, ләкин кызлар да бар. Киләсе безнең кызыбыз ул да булса Айгел Гайнуллина каршы алабыз.
Димәк, башлыйбыз. Димәк, тормышымнан бер хәл. Күп кеше руль артында утырган хатын-кызларны нигәдер алиһәгә тиңли. Монсы аңлашыда, аңлашыла да нигә дигәннән, чөнки Янында утырган пассажирлар аңа дога укый, ә юл чыгучы юлчылар да шулай ук я чукындыра, я дога укый. Дигәннән, мин дә моны күптән түгел генә аңладым, чөнки рульга утыру хокукын алгач кына бүрәнәгә килеп бәрелүем белән генә шушы мәкальнең мәкальне аңладым. Нигә дигәндә, шул бүрәнә бик яхшы килеп чыкты юлымда, чөнки без, без мин аны алып кайтып, өйгә көянтә ясадым һәм ә, һәм кендек туганым белән шул көянтә белән суга йөрибез. А, а, сез... Шул ук бүрәнәдән шулай ук кармак та чыкты. Менә дигән кармак та килеп чыкты. Һәм без аны шулай ук э, ул балыклар кәләпүшкә дә сыерлык булмады. Чөнки э, размерлар да олы булмады, үзләре дә шундый кәләпүш төсле генә булды. Һәм бу вакыйга гыйнвар вакы- э, гыйнвар вакытларында булды. Э, Менә шул.
Айгөл Гайнуллина. Бу кышкы рыбалка турына сүз бар инде монда. Э, беренчедән бездә кызлар бик сирәк. Э, икенчедән без кызларны яратабыз. Шулай бит инде, хөрмәтле жюри әгъзалары. Шуның өчен сезгә сүз. Әйдәгез әле менә безнең Кемнән башлыйбыз? Кем беренче әйтәсе килә? Мин теге машина белән баганага килеп бәрелгәч, машина көянтә кебек булды дигәнне ишетәсе килгән иде, тик бүрәнәгә бәрелгәннән соң машина көянтә формасына килде дип ишетәсе килгән иде, тик теге мантык буенча юнәлеш бөтенләй икенче якка китеп барды. Монда бүрәнәдән көянтә ясап куйдылар. Яхшы, миңа ошады. Кыскасы, гүзәл затларның кызларның юмор өлкәсенә керергә теләүләре һәм юмор юнәлешендә сәхнәдә эшләргә теләк белдерүләре бу бары тик сөенечле генә хәл, чөнки безнең эстрадада, безнең гомумән алганда юмор, татар юмор дөньясында кызлар бик сирәк, афәрин, булдыра, каушады, ләкин шулай да бишле куя. Әле бит укытучы кеше, шулай бит инде менә, шуның информатика укытучысы. Укытучы кеше бит ул тыйнак кеше була, шуңа күрә каушау да сизә. Әле сезгә дә карап, шулай бит инде. Бераз э, Айдар әфәнде. Әйе, мин дә бу сүзләргә кушылам һәм әйтәсе килә, миңа бик ошады Айгөлнең ничек э, сәхнәдә үзен тотышын, э, тавыш. Үзе ошады инде, әйеме үзе? Әлбәттә, татар укытучылары шулай бит инде алар. Юк, юк, мин өйләнгән кеше, рәхмәт. Рәхмәт. Э, поэтому миңа ошады Айгөл, афәрин. Рәхмәт. Бик рәхмәт, бик рәхмәт.
Рамил абый, сезнең фикерләрегез? Ну, итәгатьле кыз бала, сүзи дә белә, ну, начар чыгыш ясады, дөресен әйтергә кирәк. Каушады ул. Каушады, сүзләрне бутый башлады. Миңа калса, серьезныйлыгын бетереп, әзрәк теге күтәрен күңелгә булса, җырып чыгачак. Пока ул балага ышанабыз. Рәхмәт, рәхмәт. Ә инде искә төшерәсе килә, бу безнең бары тик беренче генә этап, безнең әле тагын икенче этап бар. Тагын шулай ук сәхнәдә бер конкурсантыбыз бар һәм без аны чакырабыз. Каршы алыгыз, Геннадий Акатьев сәхнәдә!
Исәнмесез. Минем невроз турында сөйләшем килә иде. Минем үземдә дә ул невроз бар. Беләсезме, нәрсә ул невроз? Сездә, сездә дә бардыр ул. Менә эштә булганда шундый уй буламы сездә? Ә мин телевизорны сүндердемме? Ә мин утны сүндердемме? Ишекне яптыммы? Менә шуның өчен шуның өчен өйгә хәтле барып йөрсәгез, сездә бар ул невроз. Чаян дигән журналында бер дә язганым юк шул статьяны. Чынлап дигәндә, юк, туктагыз. Чынлап дигәндә, минем ул невроз менә хәзер дә сценага чыкканда да күренеп тора. Мине нервничать иткәндә, куллар белән, кулны кая куярга белмим, аяк белән селкетәм, дергаться итәм. Сезгә аңлар өчен, менә пычырак суда йөзгәндә, төбе күренми торган суда, как будто кемдер аякны тотып тора. Шундый хәл. У. Бызгы борын. Ну, шулай булса да, эштә шундый уй килсә, сыбызгы борын белән чакырган кебек, өйгә кайтасың, барыбер карар кирәк. Мин өйдән чыгып киткәндә, бөтен нәрсәне миңа тикшерергә кирәк. Ут сүнгәнме, э, ут сүнгәнме, су япканмы, э, чайник, э, зарядник уттан сүндергәнме, шикәр саваты ябылганмы, анысын белмим нәрсәгә карыйм мин. И шуңа менә карап торам гел. Сүнгәнме, юкмы, и сукыр тышкан кебек карап торам. Күренә бит инде сүнгән икәнен. Юк, менә Йөз тапкыр караганчы чыгып китә алмыйм өйдән. Менә шул суда как раз бабасырлы, бабасыр белән шерле кеше кебек шулай утырам гел. Ел ишеткәндә.
Бик рәхмәт Геннадий. Әйе, хөрмәтле жюри әгъзалары, ни өчен теге нервоз турында башлады Геннадий? Чөнки Геннадийның төп Шөгыле профессия ул да булса ул психотерапевт. Менә шундый кешеләр дә килә мин юморист тапшыруына. Психотерапевт.
Психотерапевт. Үзе. Үзе. Психотерапевтлар гадәттә э, психологлар белән беррәттән кеше белән бик җиңел аралашырга сәләтле кешеләр. Ул бит психлар белән эшли. Ә, Аны ул якта бигрәк тә инде, әйме? Чөнки аның каршына Наполеоннар да килеп баса, Ленин да, Сталин да килеп басырга мөмкин. Күпме юмор? Әйе.
Ә, тик ә, безнең бәлкем конкурсантларыбыз бик аңлап бетермиләр микән уенның тәртибен? Үзләренең ә, башлаган әсәрләрен бер туктамый дәвам итә итә, сүзгә карап алып, шушы сүзне шушы линиядә кыстырып кына җибәрергә кирәк. Ә, ә, борылып калып, Син күрсәткән сүз белән яңа тарих башларга кирәк түгел. Менә шунысында бераз гына тоткарлык барлыкка килә, шуның аркасында ниндер аңлашылмачалыкка барлыкка килә. Чөнки әлеге сүзләрне теләсә кайсы урында кыстырып куеп була, әгәр дә фантазия киң икән, фантазия бай икән, монда бу уенда бернинди кыенлыклар да юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә фантазияне баетырга кирәк, тырышырга кирәк. Минем фикерем әлегә шундый. Рәхмәт, рәхмәт фикерегезгә. Камил абый. Мин менә
карап торам бу җегеткә. Аны инде чыгыш ясаганы бар ие. Менә ул чынлап та бер логикага төзелгән бер әсәр язган инде үзенчә менә шул тиклар белән, ниләр белән. Менә Әбри дөрес әйтә. Аны син дә инде шуларга тырышып ачкан буласың, теге тоткарлангач. Чынлап та аны бит сразу кушмасаң да була инде. Темага кертеп җибәрергә кирәк соңрак, менә киләсе чыгыш ясаучылар аңласыннар иде. Чынлап та, ни, аңлап бетермиләр сүзне беренчедән, и импровизация кереп китә алмыйлар. Югыйсә сүзләре дә кызык бит, име? Кереп китәргә сорап кына торалар, мин менә монда кереп утырам. Әйләндерә башласаң, әллә нинди мәзәкләр тот. Әллә нинди тарихлар килеп чыгыр иде. Әйе, әйе, ну, ярар булды, чыгыш ясады, миңа ошады. Рәхмәт, рәхмәт, Айдар. Миңа килгәндә мин башта уйлап куйдым, Геннадий э, бу психотерапевт дипломын защищать иткәндә безнең безнең алдыбызда диплом кого-то защищать итте ул. Үзе дә каушады шул шуларга карата. Поэтому этот э, ну каушады, каушады инде. У нас ведь конкурс называется Мин юморист. Поэтому молодец, рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт.
Инде егетләргә, кызларга без уңышлар телибез һәм тапшыруыбызның икенче этапына Күчәбез. Икенче этапта безнең концертларыбыз инде дуэт буларак чыгыш ясаячаклар. Безнең сәхнәдә телевизор барлыкка килде. Шушы телевизорда төрле танылган кинолардан яисә мультфильмнардан эзлекләр булачак. Конкурсантлар рольләрне бер-бере белән бүлеп, шушы рольләрне тавышландырырга тиеш булалар. Кемнең кызыграк килеп чыга, шул җиңүче. Беренче дуэт Владислав Шунский һәм Геннадий Акатьев. Егетләр сезнең каршыгызда танылган кино, ул да булса Пираты Карибского моря һәм менә шушы зекне куярга булдык. Монда Калипсо һәм Дэви Джонс. Менә кайсыгыз була кем? Мин Дэви Джонс.
Джонс, ә син Геннадий? Калипсо булам инде. Синең вариантларың юк.
Егетләр, уңышлар, киттек.
Фәйрүзә, карале мин нинди прикольный маска таптым инстаграмда. Күрәсеңме минем йөзне? Мин осьминожка. Сиңа шундый маска кирәкме инстаграмда? Син кем?
Давид Джона? Бу бит мин, Фәрит. Просто мин осьминожка, син мине күрмисең. Менә кара, бу бит маска. Кирәкме сиңа маска инстаграмный? Юк, анда кирәк түгел. Белмәм мин асасы.
Скачает, ул сиңа ошачак. Юк, юк, юк.
Әйе-әйе-әйе.
Сине монда Җәгүр Чепчек җибәрдеме? Җәгүр Чепчек, кайда ул? Бу алкашка әйттем бит инде мин аракыны сатмыйм бүтән. Нишләп йөри ул? Күпме килергә була?
Ул мине чыгарырга тиеш иде моннан. Сине шуңа җибәргән дип уйладым. Ә Ашкоч. сине, ә сине кем япты соң бу төрмәгә? Син,
Дэвид Джона. Ә, мин Ә закодировать җанаң хәзер. нинди?
Э, кой, нишлисең? Ә менә мин маск, Йөрәк- маск, менә мин маскасыз, күрдеңме?
Йөрәгең астарак булган икән. Тибеше сизелми. Татар мужикларының йөрәкләре остарак инде ул.

Менә Виталь килсә монда, килегез бу яктан. Менә шундый беренче этап, беренче чыгыш ясаучы егетләр. Алар бу кино турында белмәделәр, рольләрен дә белмәделәр, ләкин бик матур итеп башкардылар, минемчә. Жюриләрнең фикере ничек? Айдар.
Рәхмәт бик зур. Вячеслав белән Геннадий миңа бик ошады. Бу менә маска белән ничек, то есть можно было еще э, вакцинация турында да берәр нәрсә әйтергә иде. Ну, э, в целом, әфәрин егетләр, молодец. Мин прямо беренче тапкыр килдем. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт, Айдар. Э, Әбри?
Хамин абыйның фикерен тыңлыйга да башты. Мин аннары печәткәләр сугып куям, алайса мин күп сөйлим. Мин менә э, уйлап утырдым да, чынлап та менә сюжетларны алганда танышрак Әйберләр куярга кирәк. Бу җегетләр инде болар э, күргән кинолары җырып чыктылар. Э, төрле хәзерге темага да кагылып карадылар. Тулаем алганда әйбәт. Әйбәт. Миңа ошады. Әбри Хабриев. Мин фикер әйтә. Ә миңа бер ике урынны бик каты ошады. Э, алдан көйләнгән, алдан әзерләнгән кебек яңгырады. Башларын борып, кайда ул дип сораулары яме. Нишә йөри ул монда? Һәм менә э, бу элементларны, бу әлбәттә кадрдагы урыннарны инде эләктереп алу бик кыен әйбер. Чөнки кино кадрлар барганда э, авызын туры китерү, хәрәкәтләрне туры китереп ниндидер сүзләр яңгырату, ул э, зур осталыкны таләп итә. Аның өчен башта бу үзекне тулысынча карап чыгара кирәк. Ә инде монда э, нәкъ менә Гамил абыйларның Салават абый концертындагы әйтмешли, на ходу клипать итеп барулары, ул инде бишлелек. Әле бит егетләр бер-берсен белми. Беренче тапкыр бер-берсен күрәләр, беләләр. Нар җегетләр, милләтләргә бик каралмагыз. Менә әйтеп киттегез бит. Теге салаватны не ебәт инде, ну, башкорт син дип дигән җире менә бик шат китә дә. Владислав үзе Башкортстаннан. Ә шулай мени?
Ә, шулай. Аңладым.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт егетләргә. Инде Владислав Геннадьевич сезгә рәхмәтләребезне белдерәбез һәм сәхнәгә киләсе дуэтны чакырыйк. Ә без киләсе дуэтыбызны каршы алыйк, Айгөл Гайнуллина һәм Булат Маркс. Булат, Айгөл, сезгә танылган мультфильм Кунг-фу панда һәм менә күреп торасыз, бу мастер Шифу һәм мастер Угвей бараны тагын ташбака. Кайсыгыз була ташбака, кайсыгыз мастер Шифу? Мин Ташбака.
Син мастер угвы һәм Айгөл мастер шифу. Менә бу. Димәк, башыбыз уңышлар киттек.
Тынычлык, бары тик тынычлык, кайрак. Тынычланабыз, тынычланабыз. Кара әле, бер соравым бар иде. Өченче волна килә ди, нишләрбез икән инде?
Кибеткә барып килергә кирәк. Тагын карабодай җыябызмыни инде? Монсына нәрсә җыербыз икән? Бу юлы без прививка җыябыз. Прививка? Әйе. Кирәкме? Ничек инде, мин мастер прививки. Кара минем битемә. Мин өченче дулкынны көттем. Синең прививкаңа карасаң, бигрәк куркыныч бит, ясатмасаң яхшырак бугай.
Бу уразага гына мин ашамыйча.
Аһа, өченче волна килеп җитте. Беттек. Китте. Болай булса, озак тормабыз. Чакырыгыз врачларны. Аһа, кит, кит, кит, кит.
Шифу, кычкырма анарга, бу мине ныгым гына.
Әйтәм, ошаган.
Әйе. Бу минем племянник, Вонок.
Соң монда нишләп йөрисең ул? Белмим.
Бик зур рәхмәт, Айгөл Булат, менә шундый кунг-фу панданы тавышландырдылар татар теленә. Ничек килеп җит Ничек килеп чыкканын инде жюри әгъзаларыннан үзләреннән сырыйк. Рәхим итегез сезгә сүз. Әбрих Хабриф. Миңа Айгөлнең э, пандемия алдыннан булды бит ажиотаж. Бөтен кеше корабыда алды, бөтен кеше токмач алды, бөтен кеше бәдәрәф кәгазь иде. Нәкъ менә шушы әйбер белән бәйләп җибәрү ошады. Югалып калмады. Хәтта э, йөзенең э, мультфильмдагы героеның образына туры килде. Егетебез бераз гына тоткарланып, бераз гына тормозить итеп әйт, ала дип әйтәсем килә. Но, әлбәттә, бу э, импровизацион номер, импровизация ул иң авыр жанрларның берсе. Э, ул кай вакыт барып чыга, кай вакыт барып чыкмый, шуңа күрә лотерея. Инде бу лотереяда кемнең җиңәсен, кемнең э, җиңеләчәген якын арада белербез. Калган компетент жюри әгъзаларын да тыңлап үтик. Зур рәхмәт, Гамил абый. Менә мин дә үземне шушы экран кырыена бастырып куйдым әле. Мәйтәм, мин менә профессиональ артист буларак та, мәйтәм, миңа да кошарга туры килер. Бәлки аны белеп... Ул бик авыр. Ул бында утырган килеш сөйләве генә җиңел ул, дөресен генә әйткәндә. Чыгара кирәк.
Шуңа күрә э, көчегездән булган тырыштыгыз, молодцы дип әйтәм. Рәхмәт, рәхмәт, Айдар Шәрифуллин. Рәхмәт бик зур.
Э, әлегә пока мин бер сүз әйтә алмыйм. Э, без әле уйлашырбыз. Рәхмәт сезнең катнашуыгыз өчен. Рәхмәт бик зур.

Уйлагыз. Инде безнен жюри әгъзалары киңәшләштеләр һәм дә вердиктны әйтер өчен ә кемдер төшеп кала, кызганычка каршы. Сүзне тапшырабыз жюри рәисе Гамил абый Әсхәдуллага. Зур рәхмәт. Җегетләр, кызлар чыгыш ясадылар. Э, бик зур сынау үттеләр. Җиңел сынау түгел. Шуңа күрә э, безнең проектның нөхсәсе законы буенча инде кемдер төшеп калырга тиеш. Ә менә без уйлаштык, уйлаштык та э, бөтен җегетләр үзләре, кызлар үзләре талантлы булсалар да,